He say because of selfish interest abi you know for she to know that person. Mm-hmm. Let me come in for there. Not only big YouTuber, na so many human being be. Wetin dem wan gain for you if dem don target you say this thing ah if i draw for this person ah this person go come in fact e go turn on to help me or e go do na so human being just be before you go even see somebody wey like you for who you are now e hard no be by big youtuber whether big or small before you go see any maybe working place any place at all before you see somebody just genuinely love you mm -hmm, na lie

I no dey look any big YouTuber say, ha, one day you go share. What of you even share me? Her audience, they no like you. What of she share you? No be waiting her audience like. Many of us, we dey forget to capture those things. Her, she fit share you. Now imagine person when you dey do mukbang, he share you. And maybe you dey do uh, maybe you dey do another thing vlog how you fit feel say mubang people go just dey watch you no or maybe person wey dey plait hair na get hair china hair e share you and you dey do vlog how you feel say dem go fit take like you or maybe person wey dey do gossip e share person wey dey do makeup how you feel say dem you know for me just being you no dey do that one na slavery like say you dey you know i mean ah, for me i no like am and if you wan talk maybe you wan fight for eh, anybody any youtuber whether big or small let your truth be truth not say because of this big youtuber wan share you no if you see this is how i see am may e be like that no be say oh if i sh- if i fight for her why are you fight are you a god Na God dey fight our battle. Talk how e be, then leave am, leave the rest for God. No come go dey do eye service. At the end, the lady go come find out say, ah, omo, I'm just doing it because you go share me out. Or I'm just doing it because I know say you give me shout. No now, that is you are not a true true person.

go go dey find something for your mouth ha my people this one na see through may i tell you na wetin you know say you no fit talk for public don't ever say it with any youtuber in private if you know wetin you talk for pub eh, for private in public you fit still come outside say yes i talk am this is the reason why i talk am na so e be na so e be no be say after you don talk am for private then the person go come record you or come you know, blast you or maybe your writing may we be very careful because nobody know tomorrow you fit wake up tomorrow now youtube just pick you you just dey grow people dey go come dey look you as a big youtuber then those youtuber wey una gather group come say I know am o this is what he said this is what she said this is what he did this is what he do you know just clear from as we just dey grow now just dey clear your name everything wey me naija daughter esther family dey talk for private I know say for public I can still say it that one no be anything no be anything at all we should be very very careful that one na true for that one that one na true maybe no even be a youtuber like you anybody because that human being because i believe say five years ago three years ago two years ago i no be youtuber but today i don be youtuber know wetin you discuss with anybody Wetin you discuss with anybody wey you know say in um public you go fit talk am talk that kind thing for anybody because this world is deep people can collect something for your mind just because of dem know you dem wan go start YouTube because dem know say algorithm don pick you dem wan come go start YouTube that one na that one okay and the other one wey my sister still talk e say how wish she dey europe she for fit plan her life well eh she for fit dey plan no my sister na lie o eh, maybe as you don big now maybe but somebody like us we the grown youtuber you wan support you get appointment you get children to um cater for, to bath, to cook, to do everything. You dey see am. E no real easy. Me I even think say na una una dey bongo, una dey Nigeria. Na una even easy for because um one person cry come out say na fifteen K dem dey pay am. Imagine person dey Nigeria now, she dey work, her husband dey work. At least she go fit still afford those kind of things. Wetin you think? Abeg I will leave una my beautiful people. Na this one I got to talk. Being you, no go dey do eye service because make dem know me. No, no, no, no, it's not good. Being you, one day you go grow. And if you see truth, say na truth. If you see lie, you say this one na this one na lie. Na so it's supposed to be as a human. I will leave una make una enjoy. Lily Paul, if you not get her, go and get her. Drop your opinion in my comment section. I will see you now in my want to in my find out next that video. I would say 80% Ciao. of people coming around me are not coming genuinely because they love me. They are coming because

A big youtuber that I know she plans her life but in her case she's living abroad if I'm abroad I'll plan it in a way that it will work for me but because it's in Nigeria you might be doing this thing and somebody will knock at your gate fam visitor don come you don enter kitchen begin find food you can just stay like this someone will call you on phone where are you can you come here now now now because they know you around a lot of distractions because we are I'm living here in Nigeria but if it is when I'm living abroad I plan myself people don't barge into my home anyhow or come